Wel, helo, shwt i chi gyd. A dyma, wel, hyn un doi fan hyn nawr o Clonc yn mynd i siarad am y rhifyn diweddara. Um, chi wedi gweld ambell i ddarllediad fel hyn gyda Clonc yn yr misodd diwetha. Wel, heddi mae'n bleser da fi groesawu Gwyneth Davies, y golygydd rhifyn Tachwedd Papur Bro Clonc. Shwmae Gwyneth? Siwmai, iawn, diolch yn fawr. Nawr ten, uh, diolch i chi uh, am, uh, am ymuno, achos beth ni'n moyn wneud hyn, wrth gwrs yw roi blas sy'n uh, gwylwyr neu'n gwrandawyr neu o'r rhifyn diweddara, ond beth i ni newydd glywed, Gwyneth, yw bod clonc wedi gwerthu mas yn siopau San y Byddyr. Oeddi na wir?
Wel, nes i glywed hefyd bod hynny wedi digwydd, ond dyma fi'n credu felly bod sawl um, rheswm am hynny, os ni'n meddwl. Ie. Yeah.
Dyn ni'n tybio, ie. Yeah. Wel, nawr ten gwedwch wrthyn ni, um, beth yw'r uh, prif straeon sydd yn uh, y rhifyn diweddara yma o clonc?
Reit, y prif straeon. Wel, wy'n credu falle, fel o'n i'n dweud, un rheswm falle am bod yr, uh, y papur wedi gwerthu allan, falle yw oherwydd um, uh, y, cl y clawr, mae'n gweud y cyfan ar y clawr yn dyfa, y llwyddiant ysgubol y ffermwyr ifanc. Um, a ar y clawr ac ar y cefn, mae gyda ni uh, hanes um, uh, steddfod ffermwyr ifanc Sir Gar a Cheredigion, yn dyfa. Um, nawr,

ac yna wedyn yn Ysteddfod um, Ceredigion, oedd Twm Ebsworth, uh, uh, Clwb Ffermwyr Ifenc Llanwenog, enillydd uh, y goron yn yr Ysteddfod. Ac yna hoffwn i ddweud hefyd am Ianto Jones, ynddo fe, um, o fel un fach, uh, dwi li ne ddim ma, achos bod uh, fel un fach ddim yn bwydo clonc, ond uh, byddwn ni'n hoffi llongyfarch y pedwar a gweud y gwir am uh, i llwyddiant ysgubol, wrth y teg ddyn nhw. Yeah, Felly mae hwnna...
Mae'r pedwar ohonyn nhw o Gwynedd, chi'n iawn yn gyn ddisgyblion o Ysgol Bro Pedr. Um, a, a chymod, ma' ma' ma' hwnna'n yn yn glod i i'r ardal ac i'r ysgolion lleol wi'n teimlo... O bendant ydi. ...achos ni'n sôn am enillwyr y prif wobre llenyddol yn y ddwy Eisteddfod Sir... Ie yn union. ...gyda ffermwyr ifanc a'r pedwar ohonyn nhw'n dod mwy ne lai... Ie wi'n gwbod. ...o ardal Clonc nawr i chi Gwyneth wedi dysgu ambell un ohonyn nhw dros y blynydde. O dw, wedi dysgu, wel oedd Ianto Jones yn dyfa oedd e'n ysgol Cribyn, so felly o'n i wedi dysgu fe drwy gydol i gyfnod yn y dosbarth y cyfnod sylfaen yn dyfa, ond dwi wedi dysgu alfa hefyd um, uh, yn ysgol Cwrt Newydd, dim drwy'r amser, ond uh, fel sy'ch chi'n gweud cyflenwi ac yn y blaen, yn dyfa, a Tom Ebsworth, ond dwi ddim yn credu bod fi, sda fi ddim cof bod fi wedi dysgu luned, dwi wedi dysgu chwaer, Mae rhywun yn dod i oedran, diolch yn siŵr pwy mae wedi dysgu i fynnyn. Cwestiynau'n aml iawn yn dod i'r meddwl, ond na, dwi'n um, ianto oedd yr un oedd gyda fi yn y dosbarth yn, yn, um, yn cribyn drwy'r amser. Da iawn.
Wel, yeah, hynny yw, mae ma, ma Clonc, a, a diolch i chi Gwyneth am, am amlygu yn ystod y mis, ond gyda chydweithrediad ni a wy'n credu wedi llwyddo i gael lluniau yym buddugwyr Eisteddfod Sir y ddwy sir mewn i'r rhifyn yma, so ie fi'n gallu gweld pan bod e wedi wedi gwerthu mas. Mae'n braf cael rhoi sylw i weithgareddau a chystadlaethau ar ffermwyr ifanc, yn dyw e? Odi, yn bendant, a enwedig eleni nawr yn dyw e bod nhw wedi gallu um, um, wel, oedd dim, um, ddim yn credu bod cynulleidfa yna, oedd e? Na, na. Ond uh, oedd modd, oedd e ddim yn rhithiwr uh, lenni, yn dweud, ond uh, felly na, bendigedig o'r y teg, a bod uh, wedi gweithio'n galed o'r y teg. Um, ie, felly...
Beth yma pethau eraill, Gwyneth? Um, pwy yw'r pethau cyfarwydd o fus i fus gyda clonc yw cadwyn y cyfrinachau yeah. a'r, a'r cymeriadau yeah. bro Pa ardal oedd hyn ni'n mynd iddo y mis hwn? Wel, os allai fi'n trwy nawr, dweud cwbl o bethau wedi nodi lawr fan hyn wrth mynd mlaen. Um, mae pethau fel, wrth gwrs, yr newyddion fel uh, babis newydd a pen blwyddi ac yn y blaen a bethau'n dyfe'n bethau uh, o'n i bob amser yn teimlo wrth yn unan, to fyna yn, yn clonc ar hyd y blynyddoedd cyn bod fi'n dod ynglwm y clonc, o'n i'n teimlo fyna, o'n i'n dysgu uh, beth oedd wedi digwydd yn yr ardal yn dyfe, a pwy oedd yn cael ben blwydd, a beth oedd angen, pwy, a ch, os o'ch chi'n teimlo bod angen chael a carden ac yn y blaen, wel, dyna o'ch chi'n dysgu yn dyfe yng Nghlonc. Yn Clonc. Um, wedyn mae gyda ni'r um, y siaradwyr newydd yn dyfe, uh, o'r Senedd gyda Elin Jones, cymeradau bro, um, Sioned Howells wedi cyflwyno Eithaf Cy, Ken Hywells, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Llyfrau newydd dyn ni wedyn, um, Ysbrydion gan Elwyn Edwards, Procio'r Cof wedyn gan y parch Goronwy Evans, a nofel newydd i blant oedd un The 33rd Owl gan Jane Byrne, Byrne dwi'n meddwl, efe? Ie, ie. Um, felly mae hwnna uh, tipyn o um, amrywiaeth fyna. Yr ysgolion wedyn, yn dyfe? Um, mae'n braf gweld bod cymaint gyda'r ysgolion um, mewn, dych chi'n, maen nhw'n dal, dwi'n meddwl, yn gwneud pethau ar Teams, yn dyfe? Mm. Ddim yn gallu mynd ôl i normal, ond um, mae'n dda bod y Teams a'r um, Zoom mae wedi bod ar hyd yr amser, yn dyfe, um, i ni gyd. Yn y gegin wedyn gyda Gareth, a hwnna, uh, cadw yn y cyfrinachau, Daniel Davies, a Stan Evans wedyn yn siarad am yr enwau o'r, or Beibl ar gypelu Cymru. Um, felly mae lot o bethau, um, dwi'n siarad meddwl beth arall sydd wedi bod gyda ni. Um, o, hefyd, beth, beth pwysig dwi'n meddwl, yw uh, y medal G, ynddo fe? Of course.
um, um, cydnabod um, cyfraniadau gwerthfawr uh, dau yn dyfa o'r um, sef uh, Janet Evans yn dyfa a um, Dewi Davies. Um, felly hanner cam mlynedd dwi'n meddwl yn dyfa uh, gyda'r ysgolion syl. Uh, a wedyn, wrth gwrs, rhowch i mi'r hen ffordd Gymreig o fyw, gan Martha Davies, Gors Goch, Um, hwnna'n ddiddorol iawn hefyd. A, um, Ac wrth yes, gwrs, felly... eich, eich colon chi, Gwyneth, le chi'n sgrifennu am, am hanes Llan y Bydder, ond oedden nhw'n ddyddiau da. Na, mae hwnna, yeah. chymod, yn ogystal â beth mae Martha wedi hel atgofion am, am ryw gyfnod sydd wedi diflannu o ardal Gorsgoch. Yeah. Mae'n, mae yeah. gyda chi mi, mi swn, chi'n chi sôn llawer a, am y ffair yn Llanymydder, digwyddiad poblogaidd yn Llanymydder yeah. dros y blynyddoedd, ond llawer o'r traddodiadau wedi newid erbyn hyn. Mae hwnna'n ddiddorol iawn. Ie, yeah, achos i wedi gwir, bydden ni'n mynd dweud bod fi ar hyd y blynyddoedd wedi bod yn, bod yn hanesydd o gwbl. Um, ond pan ddechreuodd y Covid yn dyfe a uh, cerdded o gwmpas ac yn y blaen y pentre, cwrdd â hwn a'r llall, dechrau siarad gyda rhai o'r hyn oedd y fydden nhw'n dod â straeon diddorol iawn a um, sôn am bobl i wedi gwir o'n i ddim wedi clywed amdani nhw sydd oedd gas gyda fi feddwl a clywed am bethau a fel mae pob pentre yn dyfe, pwy mor fyw oedd bethau a uh, gymaint o fwrlwm oedd yn y pentrefi. amser hynny, yn dyfe? A dechreuais i feddwl, o fi'n credu bod rhaid i fi, i fi nodi y pethau hyn, o'n i'n meddwl, a wrth gwrs beth cyntaf a gath i meddwl i oedd clonc, yn dyfe? Er lle allan ni nodi nhw. Uh, a fyny ddechreuodd a ffonio wedi bod yn neud wedyn, ffonio o'r lolfa fan hyn, ffonio uh, hwn a'r llall i gael newyddion, i gael yr hanes a straeon, o, diddorol iawn, mae rhaid i fi weid, a fi'n ddiolchgar iawn i bob un sydd wedi cyfrannu. Um, a'r newyddion da yw, mae yna fwy wedi cysylltu gyda fi, yeah. yn dweud bod gyda nhw straeon diddorol i rannu to. Felly, um, fi'n credu um, ar ôl nadolig, mae, mae hwn yn mynd i barhau am sbel, dwi'n meddwl. Da iawn. Da iawn.
Mae ma fe fel caseg eira, yn dwi e? Chymod, mae bobl Odi. yn cofio am yr hwn o'r llall a- ac eisiau cynnwys rhyw hanesyn ac eisiau rhannu fe gyda pawb arall. Yn Yn union, yn union, ac yn ffono lan wedyn ac yn dweud, o, o, chymod, byddwn ni'n licio sa'ch chi'n gweud hyn, wel, o hwn yn ddiddorol, chymod, yn gweud, o, reit, yn iawn, sy'n lle da fi tro hyn, ond fydd yeah. tro nesaf, yn dyfe, chymod, a wedyn dwi'n teimlo, waw, mae gyda fi gyfoeth o bethau. Um, a fi'n credu bod lot o darllenwyr yn licio clywed yn dyfa, dim dim ond y ffeithiau o'n i'n meddwl ar y dechrau, dim ond nodi enwau'r siope a y busnesau a, o, yeah. a'r tafarniad yn y pentre. Ond beth mae pobl yn hoffi fi'n credu yw clywed y storïau o, o, o lygad y ffynnon, beth oedd wedi digwydd yn y pentre, a profiadau bach yn dyfe bobl sy'n ma o hyd, ond sy'n yeah. dweud i hanesio nhw, mae, mae e mor ddiddorol i glywed yn dyfe i, i, i storys bach nhw a um, o'n i'n syni, o'n i'n clywed rhywun yn gweud am um, uh, Mrs Studs yn dyfe, uh, pan o'n nhw oedd ffair llan y bydder uh, yn flynyddol, yn dyfer oedd rwy'n, dwi'n cofio ei henw i nawr, mae wedi nodi e lawr, ond oedd rwy'n dweud bod Mrs Dudds yn hoffi mynd i weld y person fenyw fach yma yn flynyddol. Dyna lle cyntaf oedd hi'n mynd pan oedd hi'n dod i'r, i, i, yeah. ar ffair i'r pentre, oedd i weld y fenyw fach yma. Felly, oedd lot o'r storys bach yn dyfa um, diddorol iawn am, am uh, um, y ffair a, yeah. well, lot o bethau oedd yn digwydd. Diolch, diolch i chi Gwyneth, maen ma nhw ar gof a chadw a mae'n a'n bwysig yn dweud. Wel, hynny yw, mae'r ma hanes yma mewn dwylo da. Mae, chybod, mae bobl yn, yn cofio am eich mam yn, yn ysgrifennu hanes mewn cyfrolau, felly mae'r ma traddodiad yn parhau uh, yn y teulu, Gwyneth. Wel, fydden ni'm yn gweud bod fi cystal â mam o bell ffordd, a gweud y gwir, ond mam yn, uh, yn renyw a hanner, oedd hi'n uh, dda iawn yn uh, um, uh, na, mae wedi sgwennu sawl llyfr yn dyfa. Odi, odi. Um, a oedd hi'n byw, um, ysgrifennu oedd popeth i mam. Uh, pan ddath yr amser bod hi'n methu wneud yn dyfa, wel oedd hwnna'n siom ofnadwy iddi yn dyfa, achos uh, eistedd lawr y ffwrdd y gegin a pensil ar bapur fel oedd ei amser na, ond fe dim sôn am gyfrifiadur na dim yeah. byd. Yeah, yeah. Ac gwaith ymchwil, mae lan i'r llyfrgell genedlaethol yn y brystwydd, um, na'r unig ffordd felly oedd, oedd cael yn dyfa uh, y wybodaeth a pethau oedd angen arni. Um, na, felly, um, na, hmm. ond o leia mae'r ma llyfrau yna gyda ni'n dyfa. Ydy, ydy. Um, I gwaith i, ynddo Ac wrth gwrs, mae copi o clonc yn mynd i'r Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth, felly mae'r ma cylch yeah. yn llawn, mae'ch gwaith chi odi, yn, yn mynd ôl i le oedd o'ch mam yn cael i ffynonellau yeah. i blynyddau yn ôl. Mae'n arfedd, yn dweud. Yeah. Ond, wrth odi. gwrs, sôn am cadw fe fewn y teulu, sut oedd y golygydd a'r dylunydd yn yn cyd-weithio yn ystod y mis, achos Gareth, y mab nath ddylunio y y rhifyn dwetha 'ma o Clonc, a o'dd e'n gorffod gwrando ar y golygydd, ne'r golygydd o'dd yn gorffod gwrando ar y dylunydd? Wel, fel 'na ddechreuodd hi falle, mae'r golygydd o'dd yn gorfod gwrando ar y dylunydd i ddechre, yym achos o'dd y dylunydd ddim yn siw- y y y golygydd 'de, ddim yn siŵr iawn beth o'dd e'n neud gyda'r yy dwi, dwi yn dda iawn uh, gyda technoleg yn dyfe, felly Ond ro, uh, peth gorau i'w dweud yw pan erbyn mwyn i'n mynd mlaen, erbyn y diwedd oedd pethau uh, wedi gwella dipyn. A fe fenno ni yn eitha... a oh. popeth yn iawn erbyn y diwedd o'r dach... Ond na, o'r ei teg, mae Gareth yn gwybod erbyn hyn pam, uh, uh, pa mor ddifrifol dwi'n gallu fod da, da technoleg, ond dyna ni wedi dysgu llawer. Um, ond i'n meddwl fydden ni'n gallu um, uh, bod gymaint ar Zoom, yn dyfa, ond dwi wedi dod i ben, dwi wedi gorchfygu hwnnw, dwi wedi llwyddo erbyn hyn, felly camau bach i wyd o fi. yeah, Wel, mae o fel ni gyd, fi'n credu, yn ystod y, y ddwy flynedd ddiwetha, Gwyneth. Ond diolch yeah. i chi, yn diolch fawr Gwyneth am, am olygu y, y rhifyn tachwedd. Mae, mae o'n rhifyn swmpus, mae rhywun yn cydio ynddo fe a, a, a, a byseddu drwyddo fe. ac yn gweld gyda, chymod, mae Gareth wrth gwrs yn broffesiynol fel dilynydd proffesiynol, dwi'n ddiolchgar i'r ddoi ohonoch chi am eich gwaith yn ystod uh, y mis diwetha. Nawr, egwedwch wrthon ni, mae'n mae, mae, mae prysuro at deadline nesaf nawr, rhifin rhagfyr. Pwy yw'r uh, pwy yw'r golygydd uh, uh, rhifin rhagfyr i ddechrau? Uh, Lois, nawr yw Lois Williams yw golygydd uh, y rhif un ysa, y rhagfyr. Uh, a mae'r newyddion, dwi'n meddwl bod fi'n iawn i weid, di llun o Tachwedd yr ail ar hugen i fe? Ie, yeah, yn gywir. lawr fan hyn. Ie, yeah, na chi, y dillun yeah.
nesa fe wedyn, felly yeah, uh, mae'n ma, ma, ma bryd dechrau paratoi pethau Odi. ar gyfer uh, y rhifyn nesa. Byddwn ni hefyd... A dwi ddim...
a dwi ddim wedi gorffen ond oedden nhw'n ddyddiau da eto, felly mae hwnna mynd i fod ar y gweill yn y dyddiau nesaf, yn barod i fynd i llun. No, edrych ymlaen, edrych ymlaen i hynny. Nawr, wrth gwrs, i ni'n cynnwys ambell i hysbyseb ychwanegol yn rhifyn rhagfyr hefyd i'r cwmnioedd sydd eisiau diolch i'w cwsmeriaid am uh, yeah. cefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Nawr, yeah. ni, ni dal yn, yn, yn, yn cyfyngu o ran rheolau Covid, felly byddwn i ddim yn mynd o gwmpas cwmnïoedd yn gofyn i bobl ein cefnogi ni, ond os oes 'na gwmnïoedd eisiau hysbysebu, dim ond iddyn nhw gysylltu. Ni hefyd yn cynnwys cyfarchion Nadolig os oes pobl yn dymuno wneud hynny. Ond fel wedoch chi Gwyneth, dydd Llun yw'r dyddiad cau, a wedyn bydd y papur mas o fewn rhyw wythnos wedyn. Bydd hi'n Ragfyr glatsh, yn bydd hi? Ie, wi'n gwybod, bydd Nadolig, mae Nadolig wrth y drws.